karibu sana mwiroreri wa youtube channel ya menya riu itukenete ni tondu wa support yaku na turakuhera ngai athie na mbere na kurathima na witikire guthii na mbere na gu- subscribe gu comment na gu share na no urie kiuria giothe ungienda kuria especially kiumanite na maundu ma witikio maundu ma bible kuringana na uria roho wa ngai angihota gutuhe ugi no twende gũgũcokeria guo na no tũhote gũgũcokeria guo karibu sana njĩtagwo baba blessing kana peter mungai na nĩ ngwendete mũno asante mũthenya wa ũmũthĩ no nyende kwaria maũndũ ma ma gũteithia andũ kũmenya kanitha wĩha Where is the church? Kana kanitha kũringana na karenda ya Ngai rĩ, twĩha? Tondũ nĩ gũkoretwo na maũndũ maingĩ mũno marekĩka na nginya gũkinya handũ gũkoneka gũkagĩa na andũ maroria ciũria ihana ta is this thing called the church rĩu niĩ nĩ njiguĩte andũ maranjũria maũndũ macio metagwo ma ngai rĩ kana kanitha kana gũthoma baibuli maũndũ macio nĩ makoragwo marĩ riri nĩ tondũ wa vituko iria ikoretwo kuo kanitha-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ na twarĩrĩrie maũndũ macio kũringana na ũrĩa roho wa ngai andeithĩtie na mbere ya gũkriticize Amba ũthikĩrĩrie, ũcoke ũthuthurie wega, na ndũgathuthurie maũndũ ma Ngai in the flesh kana thĩinĩ wa mwĩrĩ, kana thĩinĩ wa your understanding. Meciria ma Ngai na meciria maitũ nĩ maraihanĩirie mũno. Na kũu ingĩkwarĩria maũndũ maumanĩte na roho wa Ngai, ũcoke ũmecirĩrie thĩinĩ wa mwĩrĩ na wende kuona meaning thĩinĩ wa mwĩrĩ,

thĩinĩ wa ibuku rĩa danieli chapter 2 no nyende thome rũgano rũrũ ruothe nĩ tondũ wa time na ũraihu wa rũgano rũrũ kana maandĩko maya ngwambĩrĩria thĩinĩ wa 26 na 26 yugaga atĩrĩrĩ ngĩthoma baibo ya gĩthomo

na akĩona mũhianano warĩ mũnene mũno na akĩigĩra kĩroto kĩu agĩcoka agĩta aragũri ake na ago na andũ arĩa othe metagwo andũ ogĩ arĩa magĩtaraga mũthamaki akiuga nĩ ndĩrenda mũndeithie kũmenya ũrĩa ndotete na ndamerĩte na mũcoke mũndaũrĩre meaning ya kĩroto kĩu na ũngĩthoma harĩa kwambĩrĩria nĩ ũkuona andũ aingĩ nĩ moragirwo nĩ tondũ gũtirĩ mũndũ mũgo kana mũragũri wamenyire o tiga danieli maandĩko moigaga atĩ nĩ tondũ nake nĩ arĩ na roho wa ngai iria theru thĩinĩ wake ngai agĩtĩkĩra kũmũguũrĩria ũndũ ũcio na nĩkĩo danieli okĩte haha harĩ mũthamaki nĩgetha amũteithie kũmenya na nĩho twathoma twaigua atĩ Akĩĩra mũthamaki maũndũ macio ũrotete, gũtirĩ mũndũ mũgo kana mũndũ mũragũri ũngĩhota kũmamenya, o tiga Ngai wa igũrũ, ũrĩa ũhĩgũthaga ũguo, nowe ũngĩhota kũguũria maũndũ macio, na nĩanguũrĩirie, na nĩngũreka ũmenye kĩroto kĩu, na ũmenye hitho ciakĩo ciothe. Na mũthamaki agĩkĩamba, na Danieli akĩambĩrĩria kũmũtaarĩria, na thĩinĩ wa Danieli ndatewanwo akĩmwĩra, You king,

Kri. Mũhianano mũthamaki onire, magũrũ maguo namo maarĩ ma rĩũmba, na maarĩ na ma cuma na rĩũmba, na cuma na rĩũmba iticukanaga. Na Danieli agĩgĩthiĩ na mbere na kwaria mũthamaki akĩmwĩra, You watched while a stone was cut out without human hands. Mark those words very well. Atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki ekĩrotwo-inĩ akĩona Ihiga rĩaumire rĩatinirio handũ kĩrĩma igũrũ na rĩtiatinirio nĩ guoko kwa mũndũ. Gũtirĩ mũndũ wonekire agĩtinia ihiga rĩu, no ihiga rĩu rĩkiuma kĩrĩma igũrũ rĩgĩũka rĩkĩgũtha ah, mũhianano ũcio ah, which stuck the image of it on its feet of iron and clay and broke them in pieces. atĩ ihiga rĩkiuma kĩrĩma-inĩ rĩtacũhĩtio nĩ guoko kwa mũndũ rĩkĩgũtha mũhianano ũcio na mũhianano ũcio ũkĩnyũkanga tũcunjĩ then the iron the clay the bronze and the silver and the gold were crushed together and became like chaff from the summer threshing floors the wind carried them away so that no trace of them was found

na rĩgĩũka rĩkĩgũtha mũhianano ũcio na rĩtiatinĩtio nĩ guoko kwa mũndũ koguo danieli ndo mũthamaki ndonire mũndũ warutaga wĩra wa gũtinia ihiga na gũikĩria mũhianano ũrĩa no ihiga nĩ rĩatinirio na rĩgĩũka rĩkĩgũtha mũhianano ũcio ũguo nĩ kuga guoko kwa ngai nĩ kwarĩ thutha wa ihiga rĩu rĩatinagio na mahiga macio nĩmo ndĩrenda kwaria ũhoro wamo mũthenya wa ũmũthĩ Nĩ tondũ nĩ mahiga marĩa Ngai aracũhia and these stones which have not been cut by a human hand these are the stones that are going to bring revival in this nation hau nĩho tũrĩ hau nĩho bũrũri ũrĩ atĩ nĩ kũrĩ na mahiga Ngai ara- aracũhia we mwenyewe matacũhĩtwo nĩ guoko kwa mũndũ na mahiga macio nĩmo mekũrehe revival maybe you are there you have been waiting for

Hais prepared. Mũthamaki akĩona ah, mũhianano ũcio na gĩthũri kĩaguo kana kĩongo kĩa mũhianano ũcio kĩarĩ kĩa gold and the meaning of this mũthamaki agĩkĩrwo nĩ danieli atĩ we nĩwe warĩ kĩongo gĩkĩ gĩa thahabu nĩ tondũ ngai wa igũrũ nĩ akũhete ũhotani you have conquered many nations na nĩ wahotanĩte you remember that this babylonian king he has conquered so many kingdoms until pride was found in himself ũngĩthiĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa danieli hau mbere nĩ ũkuona mũthamaki akĩ kiuga atĩ this is babylon that i have built with my own hand na ngai akĩrwo ah, na ngai akĩmwĩra ũthamaki waku nĩ mwatũranie na ũthamaki waku nĩ mũgayanie because you have not acknowledged that it is God of heaven who gives success and kingdom to whoever he wants na agĩtuĩka mũndũ ũkũrĩa nyeki mĩaka mũgwanja Daniel akĩmwĩra you are this person who God has uh, made like gold and we are powerful in all that we are doing Ngai nĩ akũheaga success mũthikĩrĩria twarane wega nĩ tondũ nĩ ndĩrenda ngũmenyithie thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ ũrathi ũyũ thĩinĩ wa matukũ maitũ rĩ ũrahinga atĩa ũrathi ũyũ thĩinĩ wa matukũ maitũ rĩ nĩkĩ kĩra represent the, the head the gold part of the statue nĩkĩ kĩra represent the silver part of the statue nĩ tondũ kuma from the gold tũrerwo gĩthũri nakĩo kĩarĩ gĩa silver na tũgacoka tũkerwo atĩ naguo ciero na nda ciarĩ cia bronze naguo magũrũ marĩ marĩũmba rĩtukanĩtio na cuma no all of a sudden nĩ harĩ ihiga rĩu rĩa kĩrĩma igũrũ rĩkĩgũtha mũhiana na ũrĩa na rĩkĩũhehenja na rĩtuĩka rũkũngũ na ũcoka ũkĩũmbũrwo nĩ rũkũngũ na ndwarĩ ho karibu sana thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ ngũtarĩrie how this prophecy is uh, being fulfilled in our days and uh, we bless the Lord, the God of heaven nĩ tondũ wa kũmenya maũndũ maya and count yourself one of the blessed if you are hearing this message ngai akũrathime mũno ikarorwo hau karibu sana thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ